Timhaka leti sukela ka ku va xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapu va ri ku koxeni ka mali ya ku ringana khumentlhanu wa magidi ya tirhandi. Mininjhere ya Philani va hlamusele leswaku ri va teki mali ya ku ringana khumentlhanu wa magidi ya tirhandi leyi a ku ri mali ya xiyimbeleri Papa Rhulani va yi lombisa eka swa vuchonisi leswaku ri yi ta bebula kumbexani yi ta tswala. Xikongomelo xa kona ku ri ku ntswalo wa kona wu ta kota ku dyiwa hi xiyimbeleri Papa Rhulani leyi a ku ri miehleketo ya kahle swinene va hlamusela leswaku ri mali leyi a yi bebula kumbexana a yi tswala yona a ku ri mali ya ku ringana tsevu wa magidi ya tirhandi leyi a yi nyikiwa xiyimbeleri paparhula ntukulu wa n'wachapu n'hweti na n'hweti swi vi kahle loko swa ha sungula tin'hweti tinharhu n'hweti ya sunguti nyanyanyani na nyenyankulu munhu loyi a lombe mali u koti ku va a humesa ntswalo lowuyani kambe loko swi fika eka n'hweti ya dzivamisoko hi laha swi nga fika swi tsekatseka kona mi kuma leswaku ri mali se yi huma hi swiphemuphemu a ya ha humi yi helerile kusuka kwalano hi laha mulombi wa mali a nga kumeka a hi siya emisaveni se sweswi xiyimbeleri papa rilani tikulo wa n'wachapu va le ku londzeni ka mali ya ku ringana khume ntlhanu wa magidi ya tirhandi eka mininjhere Philani. Leswi swi endlaka leswaku hi vutisa leswaku xiyimbeleri Papa Rhulani-Tiko Luwa N'wachapu va nga va karhi va biyela khale ka mininjhere ya vona mbilu ke? I ku eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo, hi voni un'wanyana a fika a tsala eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo a fika a tsala leswaku,

Allow my sister to rest in peace. Se munhu loyi a nga tsala mahungu lama i Lucky Maxindza naswona hi ringete ku va hi n'wi vutisa leswaku ri xana sesi loyi ku vulavulaka hi yena i sesi wa yena wa ngati ke kambe a nga ha kotanga ku va a hi hlamula kambe mahungu lama nga ma tsala lawani ma fiki ma hi khumba swinene. Loko ho languta xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapu se va wu dyini ntswalo wa mali liya naswona ntswalo lowu va wu dyeke i mali yo nyawula swinene. Naswona mininjhere Philani eka nkandziyiso lowu va wu endleke na xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapu va hlamusete leswaku mali leyi va nga sala na yona i mali ya ku ringana ntlhanu wa magidi ya tirhandi leyi se a yi kolotiwa hi mufi i khume ra magidi wa tirhandi se va ta teka ntlhanu wa magidi wa tirhandi va nyika xiyimbeleri Papa Rhulani se va ta vona leswaku ri mali ya ku ringana khume ra magidi wa tirhandi va ta endla njhani ku va va yi riha se mina hi tlhelo ra mina ni yima na leswaku ri xiyimbeleri Papa Rhulani Tikulu wa N'wachapu a va fanekele va pfumela ku teka mali ya ku ringana ntlhanu wa magidi ya tirhandi leyi vo ngo yi kona ivi va rivala hi mali ya ku ringana khume wa magidi ya tirhandi tanihiloko va tshame va dya ntswalo wa yona naswona va dye mali yo hundza khume ra magidi wa tirhandi ivi vutomi byi ya emahlweni mi nga hi nyika man'wina mavonelo eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka dilolostro youtube channel hi le xigodini leyi i chanele ya n'wina ya ka gasa loko papa rhulani hi karhi hi endla sweswa mali yaleyo hi vuyi joni ni fika ni teka mali ni yi lombisa ni yi lombisa ni yi lombisa vanhu lava ya va hakela mali each and every month papa rhulani a ni va na six thousand ya yena a hakela rent a hakela swin'wana na swin'wana a teka mpahla hambi wo yi dya ku yi dya na manana a nga ri na problem ni n'wi nyiketa six thousand january february march loko march yi helela ka ya ka april ni n'wi nyika ti 4000 ni vuya ni n'wi nyika ta 2000 then april loko se ngika yona a kwati khale se a ku ya la mali ya mina and vhele a tshama kwata hi vo march a byela gagaxi a ku gagaxi phela mi kota 15000 se hamba byi tiva loko famba ku pfuna mali papara la njhani njhani njhani ni zama ku swi explain but i didn't put into details because i don't owe anyone on the street an explanation mhaka leyi ni nga yi hlamuseleke hi papara lani mali liya loyi a fa hakela a nga hakelanga sesi lava famba na hakela mali va jampa payment va ku va ta nyiketa the following month yi ri 10000 rand unfortunately from april masita ku may from that may she, she never paid hi yimela month end ya may ni ni ta posta kwala facebook ni kombela sesi mani mani mani va na hakela mali ni vi ni foneliwa hi maxaka va ku philani remove that post sesi va ti sungini a va ha ri kona